Croeso nôl ato ni. Wel, mae'n wythnos fawr i griced yng Nghymru. Mae'r prawf cyntaf yng nghyfres enwog y Lludw yn dod i Gaerdydd wythnos nesaf. Lloegr yn herio Awstralia yn un o'r gelyniaethau hynaf yn y byd chwaraeon. A fel mae'n digwydd, mae tîm Lloegr yn y brif ddinas dros y penwythnos yn dysgu tipyn o Gymraeg yng ngwyl Tafwyl yn y castell. A dyna ble mae Rhodri wedi bod hefyd ar gyfer gwyl Gymraeg arall arbennig iawn.
Ydy, mae trafwyl ar y ffordd ac ydyn mae tîm Lloegr ar ei ffordd. Ond mae'r castell wedi bod yn gartre'r iaith Gymraeg yn ddiweddar yn barod gyda gwyl griced yr urdd yn dod ag ysgolion y ddinas a'r fro at ei gilydd. Yn ni ar yr ail diwrnod o cystadlaethau ar gyfer ysgolion y Rambardd. Uh, oedd uh, rhyw 110 dyn ni ma ddo, a mae'r un nifer heddi. O'r fro mae dyn ni ysgolion San Cerig a San Barec. Mae gyda ni wedyn Ysgol Pencau, Pwll Coch, y Wern. Mae hefyd yn ni cwbl o ysgolion sy'n dysgwyr Cymraeg, Ysgol Whitchurch a Ysgol St Joseph's. Fi'n eitha lwcus, really, gan bod fi gyda rôl penodol gyda Cricket Cymru fel pencampwr y Gymraeg. Cricket yn, yn gêm gwych, fi'n meddwl, gan bod e'n Cyfuno'r elfen unigol gyda cyfrannu at yr elfen tîm hefyd. Mae pob un yn cael cyfle i batio, bowlio a meysu. Mae mwy o ferched gyda ni'n chwarae na bechgyn heddi. Yym, mae mwy o ddiddordeb gyda'r merched yn chwarae criced ar y foment gyda ni fel ysgol, a ni, fi'n mwynhau gweld merched yn dod trwyddo a mwynhau chwarae'r gêm. Dwi'n credu fod ferched yn um, well na fechgyn. Shwd ddiwrnod wyt ti wedi cael fan hyn heddi? Hapus.
A fi eisiau ennill pob amser. Yr iaith sy'n mynd i ennill wrth gynnal dyrnodau fel hyn, wrth gwrs, ac wrth ddenu sylw ledled Pryden, gydag amweliad tîm criced Lloegr dros y penwythnos. Nath e gais ddod rhyw bythefnos yn ôl gan bwrdd criced um, Cymru a Lloegr, gan bod nhw lawr yma ar gyfer i prawf cyntaf cyfres y Llido. Oedden nhw'n meddwl waeth nhw ddod i Tafwyl i gael blas o fywyd Cymreig a'i ddysgu bach o'r iaith. Mae'r capten ei hunan yn hanner Cymro, mae mam Alistair Cooke yn dod o Abertawe, felly sdim ryfedd bo fe'n awyddus i ail afel yn ei hunaniaeth.
Dydd Sul yma, rhwng deuddag a un, mae na deuddag o'r bois yn dod, felly mae nhw yma am awr gyfa, mae nhw yn awyddus iawn i ddysgu bach o'r iaith, a'i siarad efo y cynulleidfa Cymraeg Caerdydd. Fe gewn nhw groeso hefyd, ac mae yna dalent yma yng Nghymru ar sail y gystadleuaeth ma. Roedd yna gyffro pan glywodd y plant bod Scouts wedi cyrraedd o Lords i weld sut siap oedd ma, a hefyd pan ddath y celebs i gefnogi'r achos. Mae mab hanner fi, Ralph, yn chwarae i Treganna. A just y, y, y standard fi'n gweld heddi yn bendigedig, maen nhw'n gwneud yn briliant. Fi jyst yn gweld nhw yn, yn gael sport a ysbri a jyst yn joio'n cwmni'n gilydd ac e hefyd yn siarad Cymraeg. Mae'n gret yn gweld nhw'n siarad Cymraeg, ti'n mwyn? Maen nhw'n mwynhau dod mas a siarad Cymraeg. Maen nhw'n mwynhau dangos i bobl bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, achos y lot nhw ddim yn gallu siarad Cymraeg gyda teulu tu fas i'r ysgol.
Mae'r ysgol yn y Barri a mae lot o blant yn dod o cartrefi di-Gymraeg, so mae'n hyfryd bod nhw'n gallu cymdeithasu a chwarae criced gyda'u ffrindiau yn y Gymraeg. Ni 'di ennill pob gêm ni 'di chwarae a mae jyst yn rili neis i jyst chwarae criced. Dwi'n mynd i wylio criced yn Stadiwm Morgannwg a dwi'n hoffi chwarae cricet hefyd. Fe fydd Bethan a'r criw nôl ma dros y penwythnos heb os mae chwaraeon wastad wedi bod yn rhan bwysig o Tafwyl ac mae ymweliad tîm criced Lloegr wedi enni'n cryn dipyn o ddiddordeb. Mae'r ffaith bod y tîm criced yn dod i Tafwyl yn mynd i ddenu cynulleidfa hollol newydd i'r ŵyl. Pobl fel Sky Sports News 'di cysylltu'n deud bod nhw'n dod i i ffilmio, mae o'n rhannu'r iaith efo pawb a mae o'n chwalu'r rhwystrau 'na sy' weithiau rhwng y iaith Gymraeg a'r di-Gymraeg yng Nghaerdydd. Felly, dwi'n gobeithio, dydd Mercher, pan maen nhw'n chwarae yn erbyn yr Aussies yn Stadiwm Swalec, fydden nhw'n gallu defnyddio bach o'u Cymraeg.
Diolch, Gwelwch yn dda! Gawn ni'r fideo?